Wagi d Transworld Radio Monte Carlo i kun isiwlen s taqbaylit ɣef onde moyenne 205 mètres. Laslama nwen. Akken ay d lɛadda-nneɣ ass n tlata amezwaru n ccehar nettɛedday kra n tibratin nwen Neccuɣel-d d lǧawab n wayen i aɣ-steqsayem deg-sent. Iḍ-agi nesɛa tabrat sɣur lǧameɛ izedɣen lǧiha Wadi Amizur i aɣ-yessutren ɣef ssḥur. Tayeḍ sɣur Dris izedɣen deg Lezzayer. Tella diɣen yiwet si Lpari sɣur Sɛid i aɣ-yessutren ma nezmer ad nettkel ɣef tirga ay nettargu, yeɛni ma sɛant lmeɛna.

Yenna-yaɣ-d Ǧamaɛ, nekkini umneɣ s Ṛebbi lwaḥid, llan diɣen aṭas leqbayel, gar zdaɣ, yumnen s Ṛebbi, lameɛna tebɛen abrid n dir, ɛla ttemtil, iseḥḥaren, itebɛen ddin, s ttẓallan, ulamma s tuffra tebɛen cceṛ. Ɛni tteddun deg ubrid n Ṛebbi ṣṣeḥ? Ṛebbi isefhem-aɣ deg wawal-is, ulamma nesɛa lebɣi ad nexdem lxir, cceṛ iqqen-d ɣur-neɣ akk. Ayagi ala xaṭer nella d idula n cciṭan, ilan d ɛudaw Ṛebbi. Netta ittqellib, ad isseɣli wid ittqelliben, ad s-ɛajben i Ṛebbi. Ittwakteb Ṛebbi d tafat, ulac deg-s ṭṭlam. Ittwakteb diɣen belli cciṭan d lmir n ṭṭlam. Anta d ccarika ilan gar tafat d ṭṭlam? Anta d lemɛacra ilan gar lḥeqq d lbaṭel? Ma neqqar nemɛacer d Ṛebbi lameɛna nleḥḥu di ṭṭlam, nettskiddib, ulac deg-neɣ tidet. Ma nebɣa lbaṛaka n Ṛebbi, yelzem-aɣ ihi ad neṭṭixer ɣef ubrid n ṭṭlam. Daymi i d-yenna Ṛebbi, Ffɣet si gar-asen, ɛezlet iman-nwen, ur ttnallet ara ayen yumsen, dɣa ad ken-qebleɣ. ila lefreq gar tafat Rebbi d ṭṭlam n cciṭan. Deg wawal Rebbi, yettwakteb belli Sidna Ɛisa d tafat i yecga Rebbi ɣer ddunit. Yettwakteb tafat-agi tecɛacɛa deg ṭṭlam, ṭṭlam ur yezmir ara ad tiɣleb. D ayen i d-yenna Sidna Ɛisa win iyi-tebɛen, ur ileḥḥu ara di ṭṭlam, lameɛna ad yesɛu tafat tudert. i gad yugin tafat-agi ṛbi yettwakteb ṛbi yesselmiten i lɛaqel ixeṣren armi xeddmen ayen ur nlaq ara ččuren d mkul lbaṭel d ccum ččuren d tiḥila d tismin i gad-agi amur-nsen ad yili deg lebḥar icɛalen ilan d lmut tis snat

Ata yekteb Sɛid Gelpari, yebɣa ad yessen ma nezmer ad nettkel ɣef tirga i nettargu, yeɛni ma sɛant lmeɛna. Leqbayel ttamnen s tirga. Mi ara yargu yiwen, lḥaǧa tetteffeɣ tidet, yeqqar fiḥel ma zureɣ. Win yebɣan ad izur, yargu. Leqbayel. Mi ara argun yir targit, ur tt-ḥekkun i ḥedd, ḍeggren-t deffir n weɛrur-nsen. Ḥaca ma ddmen lmelḥ, ad ggren uɛeqqa n uqemmuc, ad inin akken ur d-imɣi lmelḥ, ur d-imɣi wara deg deg i lhem, ama deg uẓar-iw, ama deg warraw-iw. Ad ḍeggren cwiṭ n waman, lbila, ad inin, Ad tefsi yir targit, akken i d-ifsi lmelḥ deg waman. Ad gren cwiṭ deg tmes, ad inin gerɣen aɣilif ttexsart. Ad ḍeggren diɣen kra deg ubraḥ, ad inin akken ur d-imɣi wara lmelḥ di lqaɛa, ur d-imɣi wara aɣilif d lhem. Sakin ɣas ad tt-ḥekkun, wid ara tt-isellen ad inin ḍegger-it ɣer lebḥer, rnu-t isafen, Ḥekkut i yitran d iḍan, tirga n icalla mxalfa. Lektub iqedsen sfehmneɣ belli acḥal d abrid Rebbi ihedr-as i bunadem s tirga. Ittwakteb Rebbi ihedder tikelt berdayen, mebla ma ad iɛaqel bunadem-nni, Dɣa di targit, deg uwaḥi, deg yiḍ, mi ara d-yaɣli naddam ɣef imdanen, iḍahrasen Ṛebbi isefhem-asen lebɣi-ines. Zik iḍahrasen Ṛebbi i lembiya di tirga, isefhem-asen ayen ara yeḍrun i leǧnas n ddunit. Tikwal tirga-nni lhan, tikwal weɛren, lmeɛna ayen i asen-ikeccef Ṛebbi i wid i yurgan, iḍra di lweqt-is, ama d lxir ama d ccer. mačči d lmelḥ ara yefsiyen ayen i d-ikteb Rebbi. Dagi Inǧil yettwekteb, iḍher-as i Yusef, mmi-s n Dawed, lmelk n Rebbi deg targit, yenna-yas, Ur ttagad ara ad tawiḍ Maryama d tameṭṭut-ik, a lxaṭer tadist-is tekka-d seg Ṛuḥ Lqudus, ad taru, ad tesɛu aqcic, ad as-tsemmiḍ Ɛisa, lxaṭi d netta ara yesselken medden si ddnubat-sen. Sidna Ɛisa, ittusman d iɣnawel Ṛebbi, yuɣal d lǧetta, izdeɣ gar-anneɣ, akken i d-ikacef lmelk i Yusef deg targit. Dɣa, ɣer wass-agi, nesɛa ttaḥqiq belli yella leslak fell-aɣ sɣur Ṛebbi, deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ, Awal-is. Nekkini i kun-ihedren sneɣ medden kra deg-sen d leqbaylig urgan iḍher-asen Sidna Ɛisa di targit, uɣalen umren yis, tteklen fell-as i leslak si ddnubat-sen. Ṛebbi yezmer ad aɣ-yessefhem acu d tidet deg targit ma nessuter-as. Lameɛna ɣurwet, imi awal Ṛebbi i sfehmeɣ yezmer Cciṭan ad aɣ-iḍher deg tirga, ad aɣ-isseɛreq ma ur nteddu ara di lemɛacra nekkni d Ṛebbi. Yettwakteb deg wawal n Ṛebbi, iseḥḥaren skacafen s lekdeb, ttɛawaden tirga n lekdeb. Widen i ten-yettaḥsisen, ttruḥun syin s leɛtab deg wulawen-nsen, imi ur sɛan ara amiksal lɛali ara ten-irafqen. Yettwakteb ur ttḥessiset ara i yiseḥḥaren-nwen d wid yettargun

Ṛebbi ur aɣ-isuter ara ad nexdem nnig tazmert-nneɣ, ulamma ur iḥemmel ara win ilan d abexli. Lweqt mi iɛeyya bezzaf bunadem txuṣṣ lemɛacṛa gar-as d Ṛebbi, dɣa ad iqṛeb ɣur cciṭan s tirga, s yixemmimen n dir, iwakken ara t-isseɛreq, ara t-iswexxer deg ubrid n lḥeqq. Sidna Ɛisa, awal n Ṛebbi, yusa-d ɣer ddunit mačči kan ad yili d tafat ara ɣ-iṛafqen deg ubrid n lḥeqq,

Agmat-nneɣ Dris izedɣen Lezzayer yekteb yessutreɣ anwa ay d ass usteɛfu ilaqen i bunadem. Akken ay nesla, Ṛebbi iwmer-as i Musa ad yesteɛfu netta d lǧens n Bani Israel ass wis sebɛa ayyam akken xeddmen ɣer ass-agi. Inselmen steɛfuyen ass lǧemɛa. wid itebɛen Sidna Ɛisa s lḥad, anwi deg-sen i yesɛan lḥeqq? Ataya ayen yumnen imasiḥiyen, nessen s wayen yettweketben akken Ṛebbi i uqemcar ikka d Musa ilan d amrabeḍ ameqqran n lweqt-is. Yumer-as ad yekcem ɣer umkan iqedsen s yidam n lmal ara imarren i ddnubat n lǧens-is. Yessefhem-as akken ccarika-agi ad yili d lmithal kan ɣef ccarika nniḍen ara yilin mi ara d-iban Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Mi d-yusa Lmasiḥ, ur ikcim ara ɣer umkan iqedsen s idammen igenduzen d umɛiz, lameɛna s idammen-is netta, win ilan mebla ddnub, ifka idammen-is yeṣfan ɣef ddnub-ik kečč a gma, d ddnub-iw nekkini, iwakken ara ɣ-ifdu. Lameɛna, akken i d-inna zik Rebbi, lmut ur tesɛi ara sselṭna ɣef umeɛzuz-is, imi ur yesɛi ara ddnub iman-is ɣef ara immet. Ɣef ayagi, akken i d-ikacef Ṛebbi zik, Sidna Ɛisa ur iqqim ara deg uẓekka, ass wis amezwaru n ddurt, yellan d ass lḥad, yeḥya-d. Ɣef ayagi, akken i d-ikacef Ṛebbi zik, Sidna Ɛisa ur iqqim ara deg uẓekka, ass wis amezwaru n ddurt, yellan d ass lḥad, yeḥya-d seg lmeggtin. Ass-agi yedder, ɣer uyeffus n Ṛebbi, ad icafeɛ ɣef wid itteklen fell-as, ilfed-ines. Ɣef ayagi, lmumnin tidet steɛfayen-as lḥad, mačči iwakken ara tebɛen zzhu d ccehwat n ulawen-nsen, lameɛna iwakken ara cekkren, ad ɛebden win immuten fell-asen, win icafɛen fell-asen. Imken kunwi ttḥessisen tessnem aṭas Iṛumiyen i ttusemman d Imaseḥyen i itebɛen ṛṛay-nsen aselḥad, ur sɛan axemmim i Ṛebbi la akked uxxam-is. Alaḥbab, igad-agi, am wid itebɛen ddunit s ssḥur, llan kan d arraw n Ṛebbi s uqemmuc, mačči s wul. Ur sɛan ara tazmert n Ṛebbi deg wulawen-nsen, ɣef wayagi tebɛen abrid iwesɛen yettawin ɣer texṣaṛt. Win izemren ad yini s tteḥqiq, Lmasiḥ d tudert-iw, ur iḥwaǧ la ddin, la zzhu, imi deg Sidna Ɛisa i yufa lɛafu d lefdi, lḥurya seg ddnubat d ccehwat n wul-is. Ila d aseɛ di tidet, imi immut netta d Lmasiḥ di lǧiha n ddnub, idder, ala i Ṛebbi. A leḥbab, ɛni tufam sseɛd-agi kunwi? Sidna Ɛisa yebɣa ad yuɣal fell-awen d tudert, lefdi, d aqeddes iḍ-agi, akken i yuɣal fell-i. Ulac lefraḥ yettemcabin ɣer lefraḥ-agi di ddunit merra. Sidna Ɛisa yessuter-awen ad tqerbem ɣur-s tura, ad tqeblem am umeslek-nwen deg ddunit la akked lexxart. Ma tebɣam ad tfehmem akteṛ deg wayen yezmer ad yuɣal fell-awen Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ktbet-aɣ i lɛelwan-agi. Nuva lexbar lxir, Boîte postale 141 Monte Carlo, Monaco. Cegɛat aɣdiɣen lɛalwan-nwen, llan wid yettun ayagi. Ur nezmir ara ad awen-ncegɛa ma ur nessin ara lɛalwan-nwen. Ataya diɣen win-nneɣ. Nuba lexbar lxir. tabwaḍt n tibratin 141 Monte Carlo Monaco nesɛa lekwaɣeḍ ijdiden s teqbaylit arawn isfehmen amek izmer Sidna Ɛisa ad yuɣal fell-awen d tafat sɣur Ṛebbi aɣrum iṣerwayen ulawen-nwen akk d tazmert d tudert akken i yuɣal fell-aɣ ḥassiset mkul durt inuba-agi ass n tlata ɣef leḥdac deg yiḍ ama di Fransa ama deg Lezzayer ɣef onde moyenne 205 mètres Transworld Radio Monte Carlo Ṛebbi lɛafya ad yili yid-wen akk qqim di lehna